Ӕвддӕсӕм сӕр Ӕмӕ авд кӕхцы кӕмӕ уыд, уыцы авд зӕдӕй иу ӕрбацыд ӕмӕ мын загъта: Рацу, ӕз дын фенын кӕнон, бирӕ дӕттыл чи бады, уыцы стыр хъахбаймӕ цы ӕфхӕрд ӕнхъӕлмӕ кӕсы, уый. Хатыдысты йемӕ зӕххон паддзӕхтӕ, зӕххон цӕрджытӕ расыг кодтой йӕ хъахбайдзинады сӕнӕй. Ӕз уыдтӕн удӕй разӕнгард. Ӕмӕ зӕд мӕн акодта ӕдзӕрӕг ранмӕ, ӕмӕ федтон, сырх сырдыл чи бадти, уыцы сылгоймаджы. Сырдыл фыст уыдысты Хуыцауы фауӕн бирӕ нӕмттӕ. Уыдис ын авд сыры ӕмӕ дӕс сыкъайы. Сылгоймагыл уыди сырх ӕмӕ сӕнт сырх дарӕс, фӕлыст уыди сызгъӕринӕй ӕмӕ налхъуыт-налмасӕй, йӕ къухы йӕ къах байдзинады ӕлгъаг ӕмӕ чъизи хъуыддӕгтӕй ӕмыдзаг сызгъӕрин кӕхц. Йӕ тӕрныхыл фыст уыди, сусӕг ахадындзинад кӕмӕн ис, ахӕм ном. Стыр Вавилон, хъахбайты ӕмӕ зӕххоны лгъаг миты мад. Ӕз федтон, сылгоймаг расыг уыди сыгъдӕджыты Йесо ӕвдисӕнты тугӕй. Куы йӕ федтон, уӕд стыр дисы бафтыдтӕн. Зӕд мын загъта: Цӕуыл дис кӕныс? Ӕз дын зӕгъдзынӕн ацы сылгоймаджы ӕмӕ кӕуыл бады, авд сӕры ӕмӕ дӕс сыкъайы кӕмӕн ис, уыцы сырды сусӕгдзинад. Ды кӕй федтай, уыцы сырд уыди ӕмӕ нал ис. Уый рацӕудзӕн дӕлдзӕхӕй ӕмӕ ссардзӕн йӕ мӕлӕт. Ӕмӕ дунейы райдианӕй зӕххыл цӕрджытӕй царды чиныджы кӕй нӕмттӕ не сты фыст, уыдон дисы бафтдзысты, чи уыди Чи нал ис ӕмӕ чи фӕзындзӕн уыцы сырдмӕ кӕсгӕйӕ, ам уӕлзонд хъӕуы. Авд сӕры сты, сылгоймаг кӕуыл бады, уыцы авд хохы ӕмӕ авд паддзахы. Уыдонӕй фондз амарди. Иу дзы ис ныртӕккӕ, иннӕ та нӕма ӕрцыд, ӕмӕ куы ӕрцӕуа, уӕд бирӕ нӕ ахӕсдзӕн. Раздӕр чи уыди ӕмӕ ныр чи нал ис, уыцы сырд у ӕстӕм паддзах. Авд паддзахӕй иу ӕмӕ ссардзӕн йӕ мӕлӕт. Ды цы дӕс сыкъайы федтай, уыдон сты дӕс паддзахы. Сӕ паддзахадтӕ нӕма райстой, фӕлӕ сахаты ӕмгъуыдмӕ сырдимӕ райсдзысты паддзахы бартӕ. Уыдон ӕмзонд сты, ӕмӕ сӕ тых Сӕ бартӕ ратдзысты сырдмӕ, уыдон тох кӕндзысты уӕрыккимӕ, ӕмӕ сӕ уӕрыкк басӕтдзӕн, уымӕн ӕмӕ уый у хицӕутты хицау ӕмӕ паддзахты паддзах, ӕмӕ йемӕ уыдзысты хуындтытӕ, ӕвзӕрстытӕ ӕмӕ йӕ иузӕрдионтӕ.
Зӕд мын загъта: Ды федтай, хъахбай кӕуыл бады уыцы дӕттӕ. Уыдон сты адӕмтӕ ӕмӕ дзыллӕтӕ, адӕмыхӕттытӕ ӕмӕ ӕвзӕгтӕ. Ды цы сырды ӕмӕ цы дӕссыгӕй федтай, уыдон хъахбайӕ фендзысты се сӕфт ӕмӕ йӕ бацарӕфтыд кӕндзысты. Ныууадздзысты йӕ бӕгънӕгӕй, бахӕрдзысты йын йӕ фыд ӕмӕ йӕ басудздзысты арты. Уымӕн ӕмӕ сын Хуыцау сӕ зӕрдӕты нывӕрдта йӕ фӕнд сӕххӕст кӕнын. Хъуамӕ уой ӕмзонд, ӕмӕ цалынмӕ Хуыцауы ныхас сӕххӕст уа, уӕдмӕ сӕ паддзахы бартӕ радтой сырдмӕ. Ды цы сылгоймаджы федтай, уый та у, зӕххон паддзӕхтыл ӕлдариуӕг чи кӕны, уыцы стыр сахар.